Atu lio cu pei lai kha si kaw video dang tete cu kan vun hrial rih ko lai i kan theih bantukin a ra laimi July nithum ah Mangceu Lian le Venuzo Du Ho cu an i pai cang lai. Social media i kan rak hmuh ning ah Venuzo Du Ho zong USA a phan cang i training a tuah cuahmah. Kan Lai paṭhawng pawl nih pei zong an chim ti kan rak hmuh i cu bantukin mangcio lia zong training a tuah cuahmah i social media caṭial tete ka hmuh tikah Vinizaw nih mangceu lian hi aa foih tuk lai, mangceu lian nih a tei lai lo tiah comment tampi kha ka hmuh i kei zong nih ka ruahnak kha ka rak chim ve te lai. Atutan ah si loin atutan video ahcun mangceu lian hi zeitluk in dah a thiam, zeitluk in dah pei a ṭhancho timi te kha kan vun zoh hna lai i tukum CND puai ah kan Lai paṭhawng Biak Hmun Sang he an i peihnak video kha kan rak zoh hna lai. Ok, tu ahcun an i peihnak video vun zoh colh hna usih. Nan hal ko hna caan kan ngei ko ca maw? Bia na nu na ngah na ka. Atu hi behal an tim hna hi a si. kan vun kat deuh lai maw? Pihu hmai video lei in na hlonh kho lai maw? Hi hna chanbia hna cu dingmi biahalnak a vun tuah lai. Okay, biahalnak vun tuah ta sih mu. Bel kan duhmi hna cu ah, tuzaan ah ai phun nih kan zohmi hna bak an si. Ahuk dah chanbia si lai ti kha mipi nih kan cawnpiak bak ni a si tikah Tuzaan ah hi na nih iter lai maw iter lo thazaang ti la ding in na chuah lai maw ti kha hal na duh na si na lo rak pek na sa lai na wano oh an pahnih ti to okay biahalnak tha tuk si

aa dawmi le aa ngamhmi hawikom ṭha taktak pawl khi Lai nunphung ah cun kan i pai tawn ti a si. Mang Ceu Lian biachim ka uar tuk. Minung pakhat kan um. Minung pakhat deltu min in bawm. Kaleika upa pawl deltu min in bawm. An i timtuah chung hian sau pa kan vun khat deuh thluahmah lai mu.

Ei hrimhrim i zuam ti hlah. Ruam hlah rumin okay. Zeilah na ah, Pan Bik isi kan Laima nih zohchun bok mi nan si. Brong zong seven vawlei ka apa ni in kan in chang lai te. Etu he kan hmu tha ne kan i lom ngai e. Pai lei tak zei tian tak kan pai pi hna lai kan ti hi. Eh, zei chen tak kan hmu tha lai ti lai ma ka Zeicandah nan i peih rih lai timi a si. Fighting this.

Nupi le he cun rak i ngai he teh. Nupi le nawl lo cun i peih ngam zong si lai lo he. An timtuah chung saupa i te kan khat pa lai maw? Tam rat ni lo si. Pai cang hna seh. Laksawng an pek lengmang mi hi a tha ngai. Ziatecun kan Lai pei hi professional level kan phak ve lo tikah laksawng an chiahpiakmi hna zong a tam tuk lo ti a si. Mah tikah khin hiti an i pei i laksawng tlawmpal tete an pekmi hna khi an caah ṭhahnem santlai a si. Zeicahtiah he tiah an i zuam. Hi bantuk i pai ding hin gym ah an kal, eidin ṭhaṭha an ei, an caan tampi an pek tikah khan financial support kha an herh. Mah ca cun

Hiti zoh ahcun aa tia bak men lo. Naten Mang Ceu Lian khi okay. Mang Ceu Lian nih teng colh. Kan vun zoh ṭhan lai maw? Ka zawn te kha Mang Ceu Lian nih zeitindah vun tengh ning se Vang Khen in a lak colh ko rua ka tiek kha. Oh, Vang Khen bakin a lak. Mang Ceu Lian he a khan a sang e, e Mang biakhmun sang khi a niam deuhmi lo hiti kan hmuhnak ahcun mah tikah a khan sangmi caah khin vangkhen lak khi a fawi deuh tawn tikhun aw a vun lak tikah aa lamkhat manh ti lo tawh taktak bakin a teng tutan aa paih tik zong ah hin vangkhen a thiammi veve an si naka pa zong vangkhen a thiam mangceu lian zong vangkhen a thiam vangkhen kha an i kham veve bak a hau i vangkhen aa la hmasa sa paoh kha a van ṭhami an si kho. Mah cun vangkhen hi biapi ngai lai tiah ka ruah. Mang Ceu Lian hi a vangkhen ṭha tuk vemi si kan hmuh bantuk khan. Line te he rak ṭha ko rua tiah kan ruah i a thianghlim ti kan i paih cu aa dok a thiang ziarhang aa tel lo Mazuri champion timi zong ah world champion an ni khat piak kho Laimi ah nan mah leng an um lo zoh ko hna sih. An tha zong aa tia ngai rua. Mangceu lian khi tlawmpal te a careless deuh tiah keimah nih cun ka hmuh. A pei ah khin i ring lo, i ralring lo bantuk khin a ummi khi a lo pah lang zei maw caan ah khin vangkhen in a la kho lo. Khi mangceu lian khi aa hnawhnam tuk. concentration ṭha tein a pe lomi khi a lo aa peihmi ah khin mah khikhi tutan ahcun a ngah lai lo. Full concentration bak a haumi a si. Step khat kar ka hlan ahcun mah nih hin zeidah a chuahpi lai tiah ṭha te bak in tuak lo ahcun a poi khomi a si. Dola thong nga an chiah piak hna tung kan pei ah hin. Hey, na zung ah.

kan chim kha aa peih khi a lung ah a pe tuk lomi khi a lo tu kha dawh taktak bakin a vun kan vun zoh ṭhan lai maw okay ka hin chikhat te chikhat zoh lai kha ke mang ceu lian khi ka hin Mifri nih hin a vun kan phenh i khika hrawnghrang ah khan mangcio lian kha a lung a pe sasai lo mi khi a lo lio te bak ah khan tikhin dawh taktak bakin a vawr i tengh ko lai pei ahcun mah khi khi vangkhen le khi bantuk i teng khi aa dawh bik ka ti mi si ṭhawn taktak bak a hau khi bantuk i teng ding khin cun Biak Hmun Sang he a skills cu ṭha tuk ko. Natein a tu he zeidik a lawh kha naka in a tlun hnu khan a hlan bantuk a phan kho ti lo training ṭha tein a tuah lo maw si hnga a ruang kha tampi um kho mah ti si hlah selaw cu Laipa cu hmasa bak pawṭhawng a si. Amah ah khan tlawmpalte fel lonak a um a si kho men lai. Mah ti lo cu sisehlaw a teitu ding khi an um lo. Mang Ceu Lian he voi khat veve an i teng cang. An lak lo. Oh. Mah kha cu thazaang in a tei deuh. A thazaang hrimhrim in mangceu lian nih a tei. A si. Mangceu lian nih a tei. Video kha cu mah vial kha si rih ko sehlaw kan theih bantukin ni hnih thum ah an i pai cang lai mangceu lian le nakah pa cu. Kan i ngeih cio mi si kan nih hika lei ummi zong nih zeitindah kan zoh khawh ve lai tiah kan i ngeih tuk. Pay per view in an zuar ahcun a zoh a har deuh men lai si nain a video kha cu zoh ding a um ṭhan te ding ah ruat ko usih. Mi tampi nih kan chim bantuk khan Naka pa hi tutan ah hin an zumh deuh. Asinain mangceu lian kha zoh usih law biakhmun sang kha a teining kha aa harh tuk lem lo. A fawinak in tihin chim ko usih, Rung Lian Ceu le Naka pa Venuzaw an i peih tanak khan Naka pa nih Rung Lian Ceu kha lai pei in a tei bak lo. Naka peih bak in a tei. Rung Lian Ceu nih cun lai pei in voikhat a tei. Cun Rung Lian Ceu kha tlawmpal ah Biak Hmun Sang nih khel hnih in fawite bakin a tei. Cun Biak Hmun Sang hi Mang Ceu Lian nih a tei aa harh tuk lo. Cun naka i Biak Hmun Sang a kal lio ah khan naka champion pa le Biak Hmun Sang an i peih lio ah khan Biak Hmun Sang nih khel khat in a tei naka pei in. I ka chim duhmi cu kan ruah ning bantuk khin fawi tuk in an i tei lai tiah ka ruat lo. Zeitiahcun pei cu uh, skills thazaang aa komh dihmi a si tikah Mang Ceu Lian zong a ṭhawng taktakmi si ve. I a tutan ah hin Lai paih bakin an i pai lai i Lai skills kha tampi a hman khawh lai. Naka pei i a tengh tawnmi hna kha relh lo a si cang lai tutan ahcun. Mah tikah Venuzo nih Mang Ceu Lian aa foih tuk lai kan timi zong hi kei cu ka zum lem lo, aa foih tuk lai tiah ka ruat lo. i Mang Ceu Lian zong nih a tei khawh, Venuzo zong nih a tei khawh. Asinatein ah hi kong hi cu next video tu ah vun chim ṭhan khawh kaa zuam te lai. A ka zohtu nan dihlak cungah kaa lawm. Ka video thazaang na pek ahcun ka Facebook page le YouTube channel kha like le subscribe rak tuah dingin kan sawm. Thank you. Bye-bye.